Aħna iktar bdejna ninkwetawx dawk il-bozzos, fimt? Ija jien inkisser ħafna. U madu żmien gonzi fej. Jiena. Naw nselmulu. Kien itina ħames bozzos ta' kien żmien.
Mark, inti stradikat. Tajjeb. Eħe. Fehmna ftit kemm inti stradikat. Jien daqsxejn klamżi.
Daqsxejn jew ħafna? Ħafna. Ħafna. Ġviri, innuqat attent jek nidħol f'dar li miex tiegħi għaliex il-mod kif iċaqla idejja nwaqqa ħafna affarijiet. U inti kbir bħala bniedem isu tlaħħa, ek, tlaħħa. Kbir.
Le, le, it-tul.
Vera, t-tul.
Ija, ija, għandi għandi il-fetħa.
Zawġ festuni, ħanin. Għajdin nejġ il-traġedja li ġiri ġrat, le, għaliex qed ħatta dil-fama.
Jiġru li ħafna ġiviri minn dawn li per eżempju l-aħħar miliet kont mistiden għal ċaħat U per kortesija fl-aħħ wara li spiċċa kollox kien lejliet il-miliet early breakfast kien. Għettilha ħa naħsilek il-platti. U għajtilha żewġ platti. Ta' set, ġifieri xi set kien dan. Jien kieku ma nixtieq l-early breakfast.
Filhom qed nistenna li ma tkunx hemm stedina oħra. U darba wkoll Almenu meta l-tqajn ekket li sakemm ma bdejx tikdeb għax ma nafx. Iva, le, dik oħra. Dik għadha ma ħarġitx fuq xara bank. Mela, dik milux di, di ġrat issa ftit ġimgħat il fatt għadha ma ħarġitx. Jienu stellina ġieli morru niffilmjaw. Rendi Max of Kindness, nħabtu l-bibin ta' djar mingħajr ma nabżaw lin nies xejn u nistaqsom jekk hemm xi ħaġa li nistgħu nagħmlulhom fid-dar. U x'għamilt?
L-idea hi li som inti tidħol qabdek tagħmel tfarfar jew taħsel jew titma' l-kelb jew tmur twassal it-tfal x'imkien. U din il-mara Qabditna, kellha żewġ gradenzi qishom bħal dawn immolji li sew twaletti fl-intrata. Antikità hekk sbieħ. Hija antiki sbieħ, ġifieri. Importanti. Di tagħkom isa mejda tal-barbecue sal.
Tiswitna l-flok. U kella, u kella, dawn kellhom il-wiċċ tal-granit. Ftemna. Granit imma vera sabiħ. U kellhom żewġ linef, mhux linef, jizom globi hekk tal-ħġieġ. Sorry, ta. Insomma, u għadja farfruli, farfruli. U issa Stalina kulħadd jaf kemm kemm tgħaġġel. Fast forward. Imma ma tieħux żbalji jien dik il-mara. Jiena li qatt ħafna aktar attent, apparentament bdejt nimsaħ u kif ngħaddi minn fuq dil-biċċa tat-twaletta naqsamielha l-granita.
Naf. Ġiet fi tnejn.
Issa, il-verità li mhux samta jien ma kienet diġà mixquqa, imma kien ilha snin twal sidna f'wara. Tipprova ġannata biex ma titlifix. Aħna aħna bħalma intom tagħmlu riċerka ta' xara bank aħna minna riċerka tagħna. Tajjeb, tajjeb. Sirna nafu min hi dil-anzjana. Dil-miskina, dil-miskina.
U morna nħabtula biex. Ara x'għamilna, ara kif inhi miskina, kif inhi mkissra, tlaqna.
U sinjuri, wara li qallib nofs Malta fl-aħħar nexxil insib il dik l-anzjana li mar kien maranda u kien qasmilha ftit il-bank. Ħanaraw jekk ixedaw. Zira lukketti.
Min? All right, signora. All right, tati ċans ma nerfa. Għax, mindu ġida ta' bark ma nix nafda.
Għadda, rabjata, jisan, importa nidħol. Sam naqra, intom min intom?

Għax Sander, jiena, meta kisni li dik l-irkama, emminni ħajti ħadet żvolta għall-agħar. Ġara, ma jtiqux il-fjuri jew? Le, le. Insomma, Sander, dik dik it-tavolina u l-irħama. Kien ta' jeli missieri għal najtiħi l-glorja tal-ġenna. Ma tafux, żgur ma tafux intu. Jista' jkun li nafu xi ftit, ftit. U somma xalder middu kissirili dik li rama ta' Mark. Nawili naqra l-pirm li plis għax imissni. Mela Toqgħod issoffa għax ma niblax hemm minni ma nafx kemm huma pilbli tal-pressjoni tajbin. Għax il-pressjoni ma tix tinżel u saqajja ntliet li sow fara naqra. Alla jbierek. Isma' imma għax qed narak moġuha ħafna. Ħafna żgħandi. Hemm xi messaġġ li forsi tixtieq tgħaddilu jew inkella jiena forsi xi ħaġa li nistgħu nagħmlu biex inti tħossok aħjar?